i pathian khawngaihna christian hlabu number sawmli leh pahnihna kha ka rawn thlang a thiam ang angin ka rawn sa leh dawn a chuan thu ah hianin kei beram pu tha ka ni tih kha tlemin kan titi ho dawn a ni Video a tihah hianin comment hi ka turn off a, khawngaih takin min lo hrethiam awl a. Umm hei hi comment hi bawlhhlawh deuh deuh leh a dik lo deuh deuh ni ei Kristian rilru awm chhuak lo deuh deuh hi a awm thin avang hian ka turn off thin a, chu chu I mi hriatthiamna ka mamawh ka ngah a ka run ngen cheu ni. Awle! Vawt kan thiam angin kan sa dawn a ni. Christian hlabu number sawmli leh pahnihna a ni e.

Krista Isua hmingin chivei tharin ka buk leh vek cheu a. Beram pu tha tih hi rin ai hianin a lo thuk a, a lo ril a. Chu chu i engti nge aw tih chuanin thlunghlui buah chuanin ti hian a lo ziak a. Psalm number sawm hnih leh pathum kan en chuan Lalpa chu min vengtu a ni a, ka tla chham lo vang. Ani chuan hlo bet hring dup hmunah te mi bawh tir thin a, chawlhna tui ka mah te mi hruai thin, ka nunna hi mi siam that thin a, a hming avangin felna kawngah te mi hruai thin a ni. Thil tha ah thihna hlim kawr ruam zawh mai la, thil tha lo reng reng ka hlau lo vang. Nang ka hnenah i awm si a, I talh tum lei tiang in mitthla muan thin a ni. Mi do tute min hmu a, ka hma ah hian dawhkan i buat saih thin a, ka lu hi hriak i thih tawh a, ka no vah hian a liam reng a. Hma thei lo vin tharna leh ngil neina in ka dam chhung zawng i min zui zel ang tichuan Lalpa inah kumkhua in ka awm reng ang tih kha Sunday School kan kal ve lai pawh a kan chang bai hat thin kha a ni a. Kha thil kha a chhan hi kan lo hre ngai lo va, i a chhan pawn lang i hi kan lo hre thin a, i it's more to meets the eye an tih ang deuh khanin i hei hian thuk zawk leh ril zawk hi a than thu a chhan dang hi a lo nei a. Chu engtinge kan hriat theih tih chuanin Thuthlung thar Lalisua Kristaina min zirtirna atangin kan hre thei a ni. Chu chu kan rawn ti ri dawn a, kei zawng berah vengtu tha ka ni. Pain mihriat leh Johana Bungsawm Chang Sawm Pangana hi lo en tai la, Johana Bungsawm Chang Sawm Pangana kei zawng berah vengtu tha ka ni. Pa in mi hriat leh ke in pa ka hriat ang hian ka ta ka hria, ka ta pawhin mi hria a ni, a ti a ni. Ka ta ka hria a, ka ta pawhin mi hria a ni, a ti. Hei hi engtiaih kan hrilh fiah ang tih chuan Beram, Beram a rawn hmang avangin Leh Isua Krista in te chu Beram tak tak kha kan en chhin dawn a ni. Chu Beram tak tak hi kan en chuanin, Beram tak tak hi a reng reng hianin a pui hian no a neih hianin a pui hian a hnawl thin a ni. A pui hian no a neih hianin a hnawl thin a, ih chu eng nge tih chuan ih engti nge tih chuanin Beram pu hianin eng nge an tih thin tih chuanin Beram hi a tlangpuiin Apui hian no an nei hian a no hi an reject thin a ni tih a ni. A no hi an reject thin a, chu a chhan chu kan hre lo, ka hre lo kei chuan in lo zir mi nominee chuan lo zir chiang deuh ula, mahse Beram reng reng in no an neih hian in Apui hian a hnawl thin tih a ni. Chu a scientific lam kha chu lo zir ve tawh mai ulangmah ni khan in tih hian in a ni.

a no chu an hruai a, anmahni enkawlna hnuaiah a no chu hnute tui nen an enkawl thin a ni maw? Tikhanin tikhan an tia Behram chu amah tea a tlata hnute mamawh tawh lo a, awm thleng khanin a pu involvement kha a lo ngai thin ta a nih chu. Chutiang chuan Lalisua Krista-in engtinge min tih tih chuanin, Ka biram ten ka awn hre thin kei pawn an ni aw chu an ni chu ka hria. An ni chuan min zui thin an hnenah chatuan nunna ka pe a. Kumkhua in an boral lovang, tuman ka kut ata, mi chuhsak hek lovang. An ni Mi biatu ka pa chu mi zawng zawng aia ropui ber a ni a, tu man pa kut ata chu an chhuhsak he thei lo vang a ti ni. A ni thlina kan chhiar kha pakhat ni se tuna mi pahnih ni mai se la, thil pakhat rawn chhiar leh ka duh a, te chu khawiah nge tih chuan umm hawr a aw a bung chang hi ka rawn ziak kher em ka hre lo va, ih ih ih ih chu chu. Lal Isua Krista nen ti nge tih? Mi felte lam tur a rawn kal ka ni lo a ti tiraw? A bungchang kha ka hre tawh lo a, ngaw rawh, nichinah khanin ka inbuatsaihnaah khan ka ziak chhuak a maw ka ti, ka ziak chhuak ta lo va. Lal Isua Kristain misua, mi felte lam tur a lo kal ka ni lo va, mi felte lamah engti nge tih? Mifelte lama a misualte lama misualte lam tur a rawn kal zawk ka ni tih kha a bungchang kha lo en tawh mai ula i chu min hrilh ta ni. Vawinia nang leh kei i Eden huan ata reject ni tawh emaw mahnia tal chhuak zo tawh lo. A thi mai tur i Pathian rawn inrawlhna atang lova boral mai tawh tur te Lalpa Isua Kristain min rawn hrilh kha a ni ta. Chu enge tih chuanin mi felte lam tura rawn kal ka ni lova tih hianin awmzia thuk tak a nei a. Vawiin nia mi felte kan tih hi tute nge tih chuanin i. Thinlung lam rilru lama a kawkin ka hria a, rilru lama fel in ti te, thinlung lama fel in ti te. Mahni sualna, sual a pai ka ni tih in hre lo, ka awm mai mai pawh hi sual ka lo ni reng tih in hre lo te, heng te hi mi fel te chu kan ti thei awm e tiro. Mi fel te lam turin heng ho hi lam turin rawn kal ka ni lo va, ti lal Isua Kristain mahni sualna in in hre reng te he ka nun hi meidil meidil tla tur a ni a. Chuvang chuan lal Isua Krista mamawh tu te, Tan Lalisua Krista hi a rawn kal a ni tih kha a sawi tum chu a ni. Lalisua Krista mamawhtute, Lalisua Krista lova mithi thi mai ni inhria te, Tan Lalisua Krista kha a rawn kal, chhandamtu, kan tana chhandamtu a nihna kha hetah hian a highlight em emin ka hria a ni. Berampu chu chu Tihian an sawi leh ta, Beram chu tikhanin hnute hne rual ni tawh lovin mahni tia tla thei hun a rawn thlen hunah khanin i Beram pute chuanin i field ah chuanin Beram tam tak zingah chuanin an va dah ve thin ta, hnim te ei tur khan maw? Chu enge tih chuanin. Beram pu hianin chaw pe tur hi chaw pe tur hian emaw tui pe tur hian eng eng pawh ni se Beram pu hianin a auh chuanin a Beram te hetian a au a a koh khawm hunah hianin enge research ina a sawi tih chuanin chung Beram rejected lo ni tawh ho nu leh a nu te a nu a puina lo reject ni ho kha Khang ho khanin a hmasa berah an rawn tlan thin a ni tih. Engvang nge tih chuanin Beram Pu Aw kha an hria a ni. Lal Isua Krista in tuna rawn sawi ang chiah hianin ka Beram, ka Beram ten ka aw an hria, an hre thin. Kei pawhin an ni chu ka hria a ti a ni. Beram Pu. Beram Pu ina chu rejected ni tawh ho i a lo enkawl ho kha, khang ho kha tia Beram Pu in chawpe tura a kohkhawm reng reng hianin a hmasa ber rawn tlante an ni thin a ni tih a ni. Chu chu Lal Isua Krista in ka aw an hria, kei pawn an nih an aw ka hria a tih ang chiah hianin Pathian nena inlei chinna tha tak,

He tin he Beram huang ami lo hi Beram dang ka nei, an ni pawh ka la rawn hruai tur a ni, ka aw pawh an hria ang. Chutichuan Paul khatin an awm ang a, vengtu pakhat nen a ti a ni. Vawinia, nang leh kei hi Lalinsua aw hretute. A Lalisua pawn kan aw a hria a ni tih kha he Bible chang hian kan zirtir duh hlein ka hria a, Beram, Beram vengtu tha, Beram pu aw, Beram ten Beram pu aw an hria angin Foinnia. Vawinia kan Pathian hianin, Pathian hianin a i Lalisua Krista-ina vana min chhohsan hnua min pek chu i thlamuantu a ni a. Thlamuantu chuan enge enge tih tih chuanin a he lei kan khualzengna, kan hringnun kan dam chhung tawi te hun kan hmang chhung hianin muang taka kan awm, thlamuang taka kan awm. Ahh reilo te a boral mai tur thil vek ahh a kan cheng a, kan awm a, kan khawsa a. Ehh chu chu leilam thil tena min tihbuai theih tawh lo tur khawpa thlarau nuna nghet tur hianin Pathian hian amaha thlamuanna nei turin min kaihruai a ni. Nitin hi kan kan hriat lohna te, kan thiam lohna te min zirtir turin thlamuantu Thlarau Thianghlim kan hnenah a awm reng a ni tih kha ka sawi duh a ni. Chu thutlunglui kan en pawn chawlhna, chawlhna nen hianin a inkaihhnawih. Tlangpuia chhandamna, chhandamna reng reng hi Chawlhna nen a inkaih hnawih a ni a, i rest maw rest noa hming kan en chuan rest tih a ni a, chawl, chawlhna nen a inkaih hnawih. Noa lawnga chawl te tan chhan damna a lo awm a, tiraw chawlh, chawlh hahdamna, chawl kan tih chuanin amaha innghat, amaha innghat tawp, amaha ring, amaha tlu tawp. Lal Isua Krista chu maw lungpui nghet e? Lal Isua Krista a vawinia thlung tharah chuanin Lal Isua Krista tlu tawp, Lal Isua Krista innghat tawp, Lal Isua Krista thlamuanna nei te e vawinia ringtu chu kan ni. Chawlhna, muanna, hahdamna a ni, chhandamna in a rawn ken chu amaha kan chawlhna a ni. Thuthlung thar zirtirna chu chu chu ni mai. Lal Isua Krista a kan hahdamna, kan chawlhna, Amah a kan innghatna, Amah a kan kan rinna, kan nghatna, kan rinna kan tih pawh hi em keimahni a chhuak a ni lo va, Amah atanga chhuak a ni a. Chu chuanin engkim mai hi i kan tih ve lam, kan tih ve lam ni lo, kan tih kan sawi ang thinah pawh hianin i kan sawi thin ta tlangpui chu a ti hian a ni. Umm kan tih ve lam ka han tih hianin a eng chu nge kan sawi tih kha a pawimawh a ni. Vawinia kan nung ah kan tana eh nitin eibar kan zawnna hi kan tih ve lam kan sawi tihna em ni ti dawn ila chu chu khawvel mihring zawng zawng ina an tih tur a nia. A eng ber hi nge kan tih ve lam kan sawi tih kha zawhna a awm ta tih ve lam hi kan lo nei hran pa chiam lo va, Lalpana theihna min pek mihring te kut leh ke ti hian in min siam sak a, kan vai mai hian in ngaihtuah theihna thinlung min pe a, chu. a vai mai hian kan hman hi a pawimawh a, hei chu kan tih ve lam ni loin mihring a ina a tih tur hrim hrim a ni hrat a ni ta. Hei chu kan tih ve lam kan sawi dawn a nih chuanin a eng ber hi nge kan sawi dawn tih kha zawhna hian a awm thin a. Ringtu kan ni a, kan inkhawm te hi kan tih ve lam kan ti dawn a nih chuanin sawi tlak a ni lova, hei chu. Ringtu chuanin a tih tur tak tak a nia tih ve lam tia sawi chiang chi pawh niin ka hre lova. Hei chu tih ve lam hi kan lo nei hran pah lova. Lalisua Krista kan rinna kan tih pawh hi rinna pawh hi amah atanga chhuak tho a ni a. Chuvang chuanin engkim mai hi a tawp thleng kan thleng dawn phei chuanin nunna thaw kan la nei hi Pathian laka chhuak a ni a. Chuvang chuanin mihring hian chapo chapo pui theih han intih theih theih tur hi engmah hi a nei lova, midang rilru natna tura thil han tih te, thil han thlen te, thu han sawi te pawh nise mihring hianin a theihna a tel lova ni.

reject kan nih zia umm mahni a mahni felna hi vanram kai tlak alo nih loh zia mahni thianghlimna a kan ngaih vawinia zuk leh hmuam a kan fihlimna te emaw umm umm in leh ei leh ina kan fihlimna te emaw he thianghlimna a kan ngaih dan leh thupek kan theih chin chin kan zawmna te emaw heng heng zawng zawng hi vanram kaipuina tlak a ni lova. Vawinia vanram kaipuina tlak chu Lal Isua Krista chauh hi a ni a, chu piangthar kan nih tawh hianin chumi ah chuanin Lal Isua Krista ah chuan din thar he thinlung i hi he ngaihtuahna, he thil keimahni hrimhrim hi siam thara a ni te la kan awm. Lal Isua Krista kan innghat thiam loh chuan, kan innghat takzet loh chuanin, Amah a pawimawh ber zia kan hriatthiam loh chuanin, hakha, Vanram Kaipui na tlak felna hi mihringah hianin, A awm lo va ni. E, vawinia keimahni ina kan lo intih theih ve felna te, thianghlimna te ang hianin vanram lo va kai pawh ni ila, e, vanramah hian nuam kan ti dawn lo va ni. E, a chhan chu, e, kha kha Pathianin a en ber kha a ni lo va. Thinlung lama siamthatna kha Lalpa hianin a lo en thin zawk kha a lo nia, i chu Vawinia i zu in si lo, i mahse thinlunga khakna khat te a maw, drug addict ni lo, mahse thinlunga huatna khat te heng te kan nih chuanin i khangho ai khanin a. kan sual zawk tiin a ni. Vanthlir ah chuan maw mihring thlir hi a awm a, vanthlir hi a awm a, vanthlirna atangin thil kan thlir loh chuanin Pathian fate kan nihna hi a lang dawn lo. Pathian fate kan nihna lanna chu vanthlirna atanga kan thlir thiam chinah hianin Pathian fate kan nihna hi a lang chauh a ni. Pathian ina a ngaihpawimawhte kan ngaihpawimawh thiam chinah chuanin Pathian fate kan nih la. Pathian ina a ngaihpawimawhte ngaihpawimawh, ngaipawimawh lova, a lang lam ringawta tih that kan tum a, thinlung lama kan khak viau, kan bawlhhlawh viau, kan huatna tea kan khat a, khatianga ngaihtuahna bawlhhlawh tak tak tea kan khat chuanin i Pathian fa kan nihna a lang lo va ni. Beihna hi nasa takin kan tawk reng dawn a, mihring atangte leh keimahni mimal ngaihtuahna chhungril, Ah te pawh hian a niang chu. Setana hian in an sawi thin chu min beihna ngai bawk hi a rawn hmang thin en tia a dik hle in ka hria a, keimahah chuan in a chhan chu i rawngbaltu pakhat a hming chu ka sawi lo meng a, a nuam a tih ka ring lo va, hian in keini te chu a zu leh sa te chuan kan tlu dawn lo va a tia a dik reng a ni, an ni kha chu zu leh sa chuan an tlu dawn lo a, chuvang chuan Setana hian zu leh sa kha An mahni bei nan khan a hmang dawn lo tih kha a chiang sa reng a ni. Amaherawh chu Setana hian zu leh sa cheu hi beihna a neih a ni lo va, e, duhawmna te maw, mahni hmasialna te, e, chi hrang hrang mai hi beihna a nei a Setana hianin. Chung beihna te chu, a, A beihna ngai bawk, a tek tik ngai bawk kha nangmaah, nangma tluk nana i lo hman thinna bawk kha a rawn hmang leh thin dawn a. Chumiah chuanin Lal Isua Krista i, Lal Isua Krista hianin a veng, min veng a. Amaherawhchu kan tih luih hi a awm a. Kan hre reng, tal chhuahna kawng pawh a awm reng tih kan hriat chung pawh a, kan kal luih tal, kan tih luih tal thil hi a awm a. Hi chu ringtute hianin Pathian thu kan ngaih pawimawh tawk lo zia hi a tarlang fawhin ka hria a, kei ngei pawh hianin ka tih luih hi tam tak thil hi a awm a. Hi chu kan ti lui thin a ni. A pawi em em mai chu. Chung hunah pawh chuanin eh, eng nge Thlarau Thianghlim hianin na men loin min la veng tho a ni. Eh, mahse tih luih tur ka ti miah lo ania, tih luih, tih luih kha thil tha a ni lova. Kha mi Thlarau chu ti ngui suh u, ti mit suh u tiin Bible-in min, min hrilh a ni. Thlarau kan tih mit chuan kan tan natna leh hrehawmna he leidam chhung pawh hianin a ni. Ka sawi nawk nuai em? Vawiinni March ni sawm paruk, April, May, April, May, May thla hi niin ka hria a, April, May, June thla zawk hi nge ni? NAMCF inkhawmpui kan nei leh dawn a, NAMCF inkhawmpuiah. kan in hmu leh theuh dawn nia hei kan sawi duh a i rawngbawl tu te chung chang hi kan sawi anga hei mak deuh mai chu rawngbawl tu te hi an awm teuh mai a i mizoram lamah pawh an awm a kei ni tahan lamah te pawh an awm a ti hian in mizo rawngbawl tu maw i Rawngbawltu hetia rawn kal a, Ih, inkhawmpui ang chi ang tia rawn kal rawngbawltute reng reng hi umm heti heti laia awm rawngbawltute pawh ni se. Ih. tun tum chu kan ti teng request kan siam teng tun tum chu hei kum tin hi ah kum tin a ni lo in NMCF nei apiang hian in ka lo chik thin chu rawngbawlna nung thusawi nung kan tih ho hi kan chik kan chik hian in mi hian in ti mai ang mi tam zawk rilru chu ka hre lo a e pathiana insiam tharna Pathian thu a insiamtharna, i thlarau a kan thlarau meichher mit mek te kan awm a, mit Tep tawh te kan awm a, hemi rawn chhem alh leh tura Lalisua Krista mamawh a rawn kal vek kan ni a. Chumi ah chuan in ka sawi duh chu, Pastor tu emaw ni, nang leh tu emaw ni ho kha rawn hmu tura rawn kal hi kan ni lem lo va. Pathian thu nangmahnia Krista a awm chuan nangmahnia Krista awm kha i kan mamawh chu ania. Krista in sawi theih loh, nangmahnia Krista a awm loh chuanin i khami pulpit hma in rawn din pawh kha tangkaina a nei lem lo a tih kha ka sawi duh a ni. I in nihna te, in sanna te, in degree te kha hmu tur khanin kan rawn kal lem lo va, kei chu ka rawn kal lo va, midang chu ka hre lo va. Tunah eng degree ngei nei, degree khawvela a chhawng sawmthum pawh lo nei mah la, kha kha ka ngai pawimawh miah lo va, hei hi nikinah min hmu a, min approach a, min ngai pawimawh lo maw i ti ni chuanin, Ka hrilh ang che direct deuh in khang kha ka ngai pawimawh lo ka hrilh ang che. Ka ngaih pawimawh chu Lal Isua Krista chanchin ka tan a pawimawh i tan a pawimawh maw? He Bible thu hi sawi tur i nei lo chuan Pathian in thu nangma a pek a nei lo chuan in khami pulpit hma ah pawh han rawn ding lo mai rawh i chuvang chuan in insiam tharin inpuah chah takzet ula i chu duhsakna ka hlan cheu a i NMCF in khawmpui hi America ina kan in khawmpui ngeih chhun chu ni mai a chu lo chuan in a hran pa te te group chu lo inform ve awm thin ve mahse la a hu hoa America mizo zawng zawng huam zo chu Chu chu a ni mai a. Chuvang chuanin ka sawi duh ber chu Vawinia i history kha hre turin ka rawn kal lo va. Vawinia i degree neih zat kha i hre turin ka rawn kal lem lo. Pathian thua inchawk tho inchawk harh ah kan thlarau meichher chhit thar a lo awm theih nan ring tunun ke penna kawngah siam thar kan nih na kawngah Kan chem hi ta hriam a lo nih theih nan te maw? Eh, kan kha kha kan rawn kal a ni. Kha kha in hrial tan ka duh a ni. In history kha kan ngai pawimawh lo va. Eh, chapo pui theih engmah hi in nei lo va. Chapo na tur pawh in nei lo a, chapo tur pawh in ni hek lo a ni, rawngbawltu in nihna angin. Lalisua Christa-in a sang ber nih duh chu a hniam berah a awm roti. Lal Isua Krista chanchin in sawi loh chuanin in mualpho zel dawn ania. Chu chu advice ka chah mai mai chu. Lal Isua Krista chanchin sawi lo hi chu in mualpho zel ania. Mi hianin an lo chik lo maw intia an chik cheu a ni. Lal Isua Krista chanchin sawi tura koh in nih chuanin Lal Isua Krista chanchin sawi mai rawh u. Chu chu kan tan damna a nia, Cross tu sawi rawh u. Cross thu. Tin Hetiang ih eng nge Pathian kar dan ching a tih te sawi tum in rawn awm anih chuanin khawngaih takin khang pawh kha rawn in siam tha rawh u, Pathian kar dan ching a tih vel kha kan hre duh lo. Pathian milem Pathian kan be lo a, Pathian nung kan biak avangin, Pathian nung kan biak avangin Bible hianin Pathian hianin mi rawn kar mi rawn kar rawh a ti awm hi a awm lo va, Mi rawn kar, mi rawn kar u lang a ti awm hi a awm lova. Chuvang chuan khatiang lam hawi zawnga ih khatiang thil kha in lo ngai sang a, in lo eng lo a nih chuan in siam tha rawh u, khatiang kha Pathian thu a ni lo a ni tih kha ka sawi duh a ni. Pathian kar dan chinga kha kan hre duh lova, Lal Isua Krista min chhandamna thu hi, Kraws tu hi kan hre duh a ni. Ringtui nun ke penna kawnga kan thlen mekna hi kan hre duh a ni. Kan kal zel dan tur te hi kan hre duh a ni. Maw? Rawngbawlna tur, rawngbawlna kawnga kan tih tur pawimawh te kan hre duh a ni. Kristian chhungkaw nun te kan hre duh a ni. Midang sawi sel lovin maw? Khang kha in lo inbuatsaih ula ka duh cheu a ni. Kal zawng kha ni se, vawinia thlir tute in zavain. Ka nalpa Isua Kristain a hmangaih vek cheu, ka hmangaih vek cheu bai bai vek u le.